Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунак бар. Инде ул бик күпләребезнең яраткан җырчысы. Ул үзен Татарстаннан ат казанмаган артисты да дип атап, бөтен татар дөньясына концерт куеп йөрүче һәм татар халканы зурлап, хөрмәтләп, яратып каршы ала торган җырчыбыз Бүгенге көндә иң популяр җырчыларның берсе Илсия Бәдретдинова. Хәерле көн, Илсия. Исәнмесез.
Без синең белән очрашуыбыз шушы дөньяның кайнаган чорына туры килде. Кайнаган дип әйтүдә дөрес булмастыр, бәлки бөтенләй башка мәгънәдә дип аңларга кирәк. Гомумән, аст төскә килгән вакыт дип аңласак дөресрәк булыр. Мин дә шулай диргән. Менә сизеләме менә шулай? Сизелде нык.
Ул бит әле э, безгә генә түгел, мәсәлән, кайбер вакытта әйтәләр, менә шәхсән артистларга гына кагылган нәрсә түгел бу. Бу, гомумән, концертларга кагыла торган. Монда администраторлар, директорлар, шул ук безнең белән эшли торган типографияләр, визажистлар, костюмерлар, аранжировщиклар, башкасы, клипмейкерлар, бик күп кешегә кагылды сәхнәне. Чылбыр бара. Чылбыр бара. Ул инде әйтәләр, но Теге татарда бер матур гына сүз бар, соңгы вакытта бер дә шатлык югы, ярар күршенең сыеры үлде әле дип. Ярар башкаларга да кагылган бит инде, безгә генә түгел дибез дә, елмаеп йөрибез. Ну башка чара юк бит инде, нишләтәсез. Шулай. Син Илсөя маскада тыңлап карадың бит инде, маска тегеп тә торатын шулай. Авылдашларга 300 маска тегеп бирдем, әйе. Ничек кабул иттеләр? Рәхмәтләр әйтеп кабул иттеләр. Бик матур.
Хәерле матур кичләр барыбызга да. Апа бүген нишли? Апа бүген маска тегә. Бер 100 штук. Илебезгә килгән шушы бигүк җиңел булмаган четерекле ситуациядән матур гына исән-сау чыгарга насыйп булсын иде инде. Әгәр дә минем бәләкәй генә өлешем тия ала икән, мин бик шат булырмын. Саулыкта, сәламәтлектә очрашырга насыйп булсын иде. Өйдә утырабыз. Өйдә утырабыз.
Бәсең о соңгы вакытта синең репертуар, менә синең репертуарың да синең иҗатта асты өскә килде бит. Син элек башка типтагы җырлар җырлый идең. Хәзер башка юнәлештәге җырлар. Шулай бит менә синең Ачытау дигән җырны яңадан җан кертеп, яңартып, Без аны менә кызлар дуслар белән җыйлабыз да, ул безнең кызлар гимн дип кабул итәбез без аны. Менә безнең яшьтәгеләр өчен гимн дип менә Ләйсән Садретдинова, Гөлнара Сабирова менә шулай бергә җыйнаулашабыз да без. Шушы гимнны җырлыйбыз. Безгә бик ошый торган җыр, без сине кушып куябыз да, сиңа кушылып җырлыйбыз.

Искиткеч матур минем авылның табигате. Безнең якларда булганыгыз бар да? Әлбәттә.
Бездәге таулар, теге кайбер вакытта сөйлиләр дә менә безнең авылның таулары дип фотографияләрдән күрсәтәләр дә, миңа кызык булып китә, әйтәм, шушы да булдымы инде тау? Менә бездә ул таулар. Һәрбер кешегә үзенең туган ягы, үзенең туган авылдашлары барыбер кадерлейме? Менә минеке бөтенесеннән дә матуррак бит. матуррак, миндә адым саен чишмә. Безнең авылда бик биек таулар. Ул тау башында иксез-чиксез урманнар башлана. Бездә елгалар, бездә шушма, инеш, башкалар баш бик матур бездә табигать. Юкка гына аның табигате һәм һавасы да шифалыдыр, юкка гына анда санаторий эшләп куймаганнар да шулай бит. Санаторий бездә, Керкәле таулары биек җыры, ул безнең район җыры. Минем әнинең, мәрхүм әнинең туган авылы ул Керкәле. Шөгер көйләре, башкасы, алар бөтенесе безнең авылдан чыккан җырлар. Тел байлыгын, сүз байлыгынның шундый байлыгы менә кемнән тора, әтиеңнәнме, әниеңнәнме? Авылы белән.
Теге башкалардан аерыламдыр дип уйламыйм. Миңа ул менә шулай булырга тиеш кебек. Безнең авылда бөтенесе дә шундый. Әйе.
Берсен алып, берсен куя торган түгел. Мин әйтеп үткәнемчә, Инстаграм битне һәрвакыт карап барам синең. Син хәтта авыл кешесенең сөйләмен һәм аның әйтә алмаган хәрефен, әйтә алмаган сүзләрен дә искә алып, матур итеп җиткерәсең менә. Үзенчәлекле итеп җиткерәсең. Яратып карарга гына кирәк. андый үзенчәлек адым саен. Артист кеше ул сәхнәдә бит инде. Менә син сәхнәдән тамашачыга карыйсың, тамашачы сиңа сәхнәгә карый залдан. Менә ике арада бәйләнеш таба алмаган җирләр бармы? Буламы менә шундый концертлар?
Беренчедән, мин концертларыма бервакытта да халыкны куып китергәнем юк. Алар үз теләкләре белән киләләр, Димәк, алар инде әзерләнеп, кем концертына килгәннәрен аңлап, өстәләкләр белән киләләр. Бу бөтенләй бүтән төрле әйбер. Чөнки хәзер концертларның төрлеләре бар. Әйе. Күп китергән тамашачылары бар, башкалары бар. Алар мине белеп, холкымның керделе чыкталы икәнен аңлап киләләр һәм алай менә уртак тел табалмаган концертның булганы юк. Әгәр дә запискалар биреп торалар, укый торам, әгәр дә нәрсәдер ошамый икән, ачыктан-ачык әйтәм, мин әйтәм, күңелегезгә ошамый икән, килеп, теге начар концерт дип утырасыз икән, азапланма әле, мин әйтәм, э, бирим әле акчаңны, кайтып кит әле син. Кайтып кит, мин әйтәм, азапла, үзегезне чикләп, азаплап кына утырмагыз минем концертта. Килгән, килгән, бөтен дөньяны онытып, менә Җәелеп китеп утырырга кирәк. Әлбәттә. Булмаса, булмаса. Ял итеп кайтырга кирәк.
Түгел, әйе. Инде мин әйтәм, эшләрегезне икенче чиратка күчергәнсез, акчагызны туздырдыгыз инде барыбер. Хәзер мин әйтәм, барыбер юынып чыктыгыз инде концертка киләм дип. Матур күлмәгегезне килдегез, мин әйтәм, күпме бензин әрәм итеп килеп утырдыгыз. Сәм әйтәм, инде күп эшегез эшләнгән бит, хәзер только ял итәсе генә кала. Мин әйтәм, утырып кына торыгыз матур гына. Уртак тел тапмаган вакытлар юк.

Моннан ун гына элек түгелдер инде Ижевскийда. Ун еллар бар микән? Бардыр.
Син вакытта башка стильдә җырлый торган вакытны әле. Менә ул вакытларны сагынасыңмы, Илсияр? Олыгаям бит, Гөлназ. Мин бит инде хаман саен монда теге зур сапогилар киеп, ниндидер рок җырлар җырлап, хаман саен теге сәясәт турында җырлап, алай булмый. Ул бит менә бер вакыт кына килешә торган. Мин инде хәзер 40 яшькә бара торган хатын. Үзгәрәсеңдер инде. Минем күңел халәте үзгәрә, тормышка караш үзгәрә, фикерләү рәвешем үзгәрә. Шуның белән беррәттән җырлар да үзгәрә. Минем хәзер менә шулай тыныч кына иттереп, рәхәт кенә итеп, улым белән чөкердәшеп әкрен генә яши, яшисе килә торган, үз җаемны җайлап кына яшисе килә торган вакытка күчтем мин. Теге эчтәге шайтан чыгып-чыгып ала, котырып-котырып. Кулдан килгәнчә бастырып торам. Миңа калса, менә минем белән бик күп тамашачылар да килешерләр дип уйлыйм. Менә бүгенге иҗатың синең рәхәтрәк, тыңларга рәхәтрәк, карарга рәхәтрәк. Бүгенге Илсия матурырак. Ничектер аның җырлары да күңелгә якынрак сымак тоела миңа тамашачы буларак әйтәм мин моны менә.
Унҗиде ел элек мин иң беренче тапкыр сәхнәгә адым басканда, Илфак чыгарды бөтен идеямә һәм Илфакның үзенең карашы иде тормышка. Мин ул вакыттагы кайбер җырларны тыңлыйм да хәзер, Абау, мин әйтәм, шушыны чыгып җырларга кирәк булган бит, ә тамашачы алдына. Ул вакытта миңа Гөлназ егерме яшь ие. Бәлки, егерме яшь, бәлки күпмедер аңлаган әйберләремне төптән аңлап та бетермичә җырлаганмындыр, ансы да булырга ихтимал. Ләкин миңа ул вакытта шулай булырга тиеш кебек иде. Менә ул вакытта мин шулай уйлаганмын, хәзер мин башкача уйлыйм. Үземнең күңелгә ятмаган җырны тамашачыга чыгып җырлый алмыйм һәм үзем килешмәгән фикерне дә җиткерә алмыйм. Шундый бер начар гадәт бар, менә миллионлаган акчалар түлим, әйт шушы сүзне, дисәләр дә, әгәр дә ул минем фикерем белән тәңгәл килми икән, мин аны әйтә алмыйм. Шуның өчен бу менә хәзерге үзгәреш сәхнәдә бу минем күңел халәтем. Миңа шулай рәхәт. Әкрен генә мин шунда келтер-келтер үземнекен эшләп йөрим, беркемгә тотынмыйм мин. Тормыш кайный малай. Әләнәстәләр булып бетә шунда. Берсе өстеннән берсе, бысы бу әйберне алган. Ярар, дим дә мин, яр, менә рәхәт миңа шулай. Үз рәхәтеңә ирешсәң. Әйе.
Рәхәт.
Менә хәзер Нариманның да үсмер чагы узып бара бит инде хәзер. Җиде э, тула безгә әйе бер айдан. Бу инде үсмер чагы узып бара, бу хәзер егет була бит инде бу хәзер әй бит. Менә уртак телгә килмәгән вакыт булама, берегезне берегез аңламаган вакыт. Ике ел соңгы ике ел бик авыр булды. Яшермим, мин аның үзенә дә әйтәм. Менә бу ниндидер күчү вакыты булды, күрәсең. Күчү чоры инде бу. Абау, холык күрсәтеп, теңкәләремә тиде бит. Но мин үземчә кабул итәм инде аны. Әз генә теге әни буларак, әз генә акыллырак бул, сабыррак бул, түзем бул, дия, дия, бик холык күрсәтеп алды. Ул теге дуракланып, нәрсәдер тилереп, андый әйбер түгел. Менә бөтен әйберне катгый иттереп кабул итә торган. Иртән тора, Кердән үтеп китә, улым, мин әйтәм, хәерле иртә. Хәерле иртә шуннан. Ничек инде мин әйтәм шуннан, мин сиңа хәерле иртә. Хәерле иртә. Әни, хәерле иртә дип әйтергә кирәк. Мин шулай дип әйткәннән берәр нәрсә үзгәрәме? Үзгәрә, мин әйтәм, минем кәефем күтәрелә. Хәерле иртә, әни, менә юри көлгән кебек. Так, мин әйтәм. Ачудан китә түгел, Зилсия.
Менә шулай. этләшеп йөри торган. Кирәкме, кирәкми бу теге үзенең фикере менә болай булырга тиеш, болай. Бу менә ниндидер үсмер максимализмы бара торган. Мин аны үземчә кабул иттем. Ул бит әле нәрсә дисәң дә ике иҗат кешесенең баласы, әйеме? Әйе, нәкъ шуны әйтергә телим мин дә. Анда холык. Әле нинди холыклы иҗатчыларны. Әле нинди холык.
Бу Илфакның яңартылган версиясе, минем бу хакта әйткәнем бар. Һәм ул ике тапкыр үзсүзлерәк. Менә бу чорны әкрен генә үтеп китеп барабыз. Хәзер бик рәхәт. Бик рәхәт. Ул минем белән э, дус кебек каралаша. Әйе, шарагыз әллә ни күп түгел бит. Әйе.
Кызык кына иттереп мин анарга менә мин аны бала чага дип уйлап йөрим, ул миңа шундый әйберләр әйтеп куя. Абам әйтәм, бу үскән икән бит бу. Әйе. Кызык. Миңа аның белән кызык, күңелле. Беләсеңме, шундый бер әйберне гадәткә керттек. Э, без аны берничә еллар элек Мин инде беренче чиратта әтисе мәрхүм булганнан соң әзрәк кәефен күтәрергә дип, шулай картына алып утырабыз да, бер җиргә менә уйланмыйча да, кая барасың килә дип төртәбез дә, бер буш вакыт табабыз да, шунда чыгып китәбез машинага утырып. Бу Татарстан эчеме, Россия? Юк, Петербург булсын, Мәскәү булсын, Оренбург булсын, менә шул ук Ижевск булсын, төрле шәһәрләргә барабыз, беркем янына бармыйбыз, Болай гына барабыз. Утырып чыгып китәбез. Әз генә арып китсәк, туктыйбыз. Берәр кая кунакханәдә кунабыз, тагын китәбез. Үз рәхәтегезгә. Үз рәхәтебезгә. Тегендә барабыз, берәр кунакханәгә урнашабыз, чыгып китәбез, кичтән кроссовкиларны киеп, ниндидер матур урыннарын карыйбыз. Шәһәр шуның кадәрле якынайта бер-беребезгә. Әйе. Мин аларга теге читтән генә карап йөрим, мин әйтәм, бу үзгәрә, олыгая, үсә. фикерләү рәвеше үзгәрә. Шундый кызык, читтән күзәтәм, әз генә ялгышкан җирләрен дә турылап җибәрергә тырышам. Чү-чү-чү, әз генә, әй-әй-әй, артыграгын дип, ну-ка, ну-ка, ну-ка дип, менә шулай иттереп кенә барырга тырышам, чөнки иҗат кешесе. Бу кайсы юнәлештә иҗатка тартыла Илсөя? Режиссер булам ди, кино режиссеры булам ди. Петербургка китәм ди, аларга тапшырган. Ә үзенең уйнарга менә синең концертларда катнашырга теләге юкмы? Юк. Җырлау теләге. Юк. Андый юк.
Юк.
Аның э, үзенең карашы ул э, кинолар белән кызыксына бик каты. Эстрада белән түгел. Ул дөресен генә әйткәндә мине бик аңламый да бугай. Ярар, ди дә ул, мин җырны күрсәтәм, ярар. Ярар, ярар. Матур булган дип әйтми итәм. Ярар, әйтми. Әйтми чукынчык матур булган дип. Чөнки аның әйтәсе килми алай дип. Ул менә аңа каршы килә. Ул эштән әйтсә дә, әйбәт.
Күңеле белән әйтсә дә, ул тышка чыгармый. Юк, киресенчә, аның күңеле әйтми матур дип. Ул аңа ошамый. Һәм ул минем күңел булсын дип кенә ул сүзне әйтергә теләми. Теләми. Үз сүзле. Бәхете булсын.
Бәхете булсын.
Әйе, иң мөһиме шул.
Илсия, менә бу шушы коронавирус чорында концертларыгыз тукталды бит инде. Тамашачы менә ул концертларыгызны көтә бит инде сезнең. Аларны ничек итеп җайга салып бетерәсең микән? Синең бит инде ел буена ни төзелгән. Шәхсән минем 20 зур концертым өзелде. Бу шәһәрләр, менә Түбән Кама, Чаллы, Казан, Уфа, өстәмә концертлар, башка шәһәрләр, Оренбурглар, алар бөтенесе дә меңшәр урынлык, шыгрым тулы, берничә ай алдан сатылып беткән заллар иде. Без инде нишләдек, билетларны тапшырасы килгән кешеләр барып тапшырдылар. Күбесе тапшырмады, ышанасыңмы? Ышанам. Мин шундый нык рәхмәтлемен. Бу Мин сине барыбер көтәм, барыбер киләсең бит инде дигән сүз бит инде бу тамашачылар тарафыннан. Гомумән, безнең язмыш тамашачылар кулында. Мин бик рәхмәтлемен. Тамашачы шундый бер зур, аңлатып булмый торган, һәр нәрсәгә дә үзенең фикере булган көчле бер организм. Алар сине кеше дә итергә мөмкин, Алар сине әз генә тайпылсаң бетереп бәрергә дә мөмкин. Менә мин бу сүзне Хәния Фәрхидән бер 30 ел элек ишеткән идем иде. Нәкъ шушы фикердә тора. Менә менә артистларның фикере шул инде. Әйе. Ул нәкъ шулай.
Чөнки монда яшерен батырын түгел бит инде. Мәсәлән, кайчандыр сәхнә тоткан зур-зур йолдызлар, җырчылар, алар бит китеп баралар әкрен генә. Бу бит бу үзгәртеп булмый торган процесс. Бу шулай булырга тиеш.

Миңа артыгы кирәк түгел, рәхәт. Илсөя, ә менә репертуар кытлыгы бармы бүгенге көндә? Миңа җырлар язуы бик авыр. Мин бүген эшли торган авторлар бөтенесе, бөтенесе рәттән шушы бер үк сүзне әйтәләр. Ни эшләп соң кешеләргә барган җырлар ошамый соң сиңа, ә дип. Теге борыны, борын алсаң, койрыгы ябыша, койрыгын алса, борыны ябыша. Йә көе туры килми, йә сүзе туры килми. Хәзер мин болай иттереп җайладым. Мин үзем табам идея, ул идеяны барам, күңелем, сизү буенча гына кайсы авторга бирим икән сүзләрен дип. Очрашабыз, сөйлим, эчтәге бөтен ничек кирәк икәнен, юнәлеш белән сөйлим, аңлашабыз. Менә, мәсәлән, бүген көндә Гөлүсә Шахбан яза сүзләрне, Мәгәгөл Вәлиуллина яза анда сүзләрне. Ринат Галиаскаров яза. очына чыгып бетәбез, аннан соң мин күтәреп барам композиторга, аннары соң шушы ук сүзләрне композиторга сөйлим. Менә шундый уй-кичерешләр белән җырлыйсы килә, шулайрак итик әле дип. Шундый бик озын һәм четерекле процесс бара. Ә теге менә җыр яздым да, бирдем дә, әйдә, все, бераз алай түгел минеке. Менә казынып, казынып шулай. Номинаннар шундый яратам ул җырларны белсәң. Э, ул сизелә.
Менә яратам, чөнки мин аранжировка ясаганда да крында утырып торам аранжировщикның. Һәрбер һәрбер ноктасын бусы былай булсын, бусы былай булсын дип.
Э, шундый. Ул сизелә менә э, хәзер бит җырчылар бик күп, шаш тавышлар да бик күп, әй бит. Шул бер типтагырак җырлар да бик күп. Кемнен кайсы җыр җырлаганда аңлап бетерми торган вакытларда еш була. Радио турында сүз бара инде Теге телевизордан күргәндә күз белән таныр карарга була. Ә менә синең беренче шылт иткән нотың килеп чыгышка радиода көйнен бу Илсия Бәдретдинова җырлый торган җыр икәне сизелә. Менә шуннан ук сизелә ул. Сизелсен иде инде.
Әйе. Ә мин уйлыйм, бүгенге көндә татар эстрадасы үсеш чорында. Әйе.
Бик нык.
Әй, әлбәттә. Миңа кайбер анда э, шәхесләр белән телгә тел килешкән дә бар, теге әйтәләр, менә яшьләрдә мәгәнә юк, алар нигә тегеләй әйтәләр, болай әйтәләр, ә мин килешмим. Менә нәк шушылай э, чокынганга күрә генә эстрада алда бара. Мин бит башка регионнар белән дә чагыштырам. Мин бит йөрим. Һәм мин тәгаен әйтә алам, дәлилләп әйтә алам, татар эстрадасы бик күпкә алда бара. башка регионнардан. Менә шушы казынганга күрә, башка юнәлешләр керткәнгә күрә. Аннан соң шуны матур гына сүз бар, э, конкуренция порождает качество. Әйме?
Әлбәттә. Шундый әйберсе бар. Әлбәттә. Сыйфат арта.
Ничә бәле менә мондый аранжировка менә шулай тире инструментлар белән яздырган, Әлбәттә, аның яңгырашы бүтән төрле була. Хәм калганнар да шунарга ияреп эшли башлыйлар, әйе. Анда берсе матур күлмәк киктергән, ансы анардан да матуррак күлмәк тектерегә. Бу бит әйбәт. Әйбәт, әйбәт.
Мин, мәсәлән, халык кайбер вакытта әйтә теге, әй, ятасыз инде шунда кыланышып, тегеләй итеп, былай итеп. Алай түгел. Эстрада ул менә нәкъ шундый кыланыша торган урын ул. Сәхнә бит инде ул.
Сәхнә ул. Ул берсеннән-берсе арттырып эшләнергә тиеш. ниндидер хәтта кайбер очракта бәлки ниндидер көнчелек булырга тиеш ах менә болай итәргә кирәк дип яхшырак булсын дип шул вакытта гына була эстрада нәрсә җитми сиңа күңел нәрсә кирәк дөньям тыныч аяз күгем тормышым мул нигә сыкрый икән йөрәк

нәрсә җитми безгә дуслар нәрсә җитми күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап та

Менә бүгенге көндә татарлар Россия күләмендә икенче сан ягыннан икенче урында тора торган милләт инде без. Менә син бит инде күп йөрисең, күп аралашасың. Әллә кайдагы бәләкәй авылларга да барып җитәсең, зур шәһәр сәхнәләрендә дә җырлыйсың. Менә синең шушы дөньяга сибелгән 8 миллионга якын халкыбызга әйтергә теләгән теләгең нинди? Хәрбер концертымда без татарлар, без бердәм булырга тиешләр, тиешбез, без горур халык һәм безнең бик зур киләчәгебез бар дип әйтә торган сүзләрем бар хәрбер концертта. Мин чынлап та татар кызы булуым белән горурланам. Татар кызы, авыл кызы. Өстәп әйтим әле. Әйме? Һәм горурланырга кирәк барыбызга да. Менә шушы бердәм булганга гына, булганда гына безнең милләтебезнең киләчәге зур булачак. Лесия, мин сиңа чын күңелдән иҗат уңышлары телим. Рәхмәт. Менә шушы туры сүзен, матур җырларың, Менә һәрвакыт халык күңелендә үз урынын ала килсен. Әйтеп киткәнчә, тамашачы ул артистны күккә дә күтәрә, җиргә дә төшереп куя. Менә шушы тамашачы сине һәрвакыт уч төбендә күтәреп йөртеп, рәхмәт әйтеп яшәсен. Кеше түгел бу Бәдертдинова димәслек иттереп яшисе иде. Кайча, кайчан да булса, сәхнәдән китер вакыт җиткәч төн дә, Әй, үзебезнең Илсөябез! Барые ичмасам дип искә алырлык булсын. Амин, шулай булсын.
Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, иң популяр җырчыларыбызның берсе Илсия Бәдретдинова булды. Ә мин Гөлнур Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.